Pamodi N fin oxi N partilha un video N poi un video di un mox Acho que esta la pa Cabo Verde E tem coisa que ta falado ma livro dja daba tempo antigo na vida E N pensa ma kel li me brincadeira goma só que nos um monte Cabo Verdeano nos sa ta condena gente dentro Europa ma sta pa no ler Assim N sai ma kel li Usa ki é tristi, maguadu ku el. Mas dja N flaba monti algen ma ta txiga ténpu ki ómi ta bira ta pui pitara, mudjer ta bira ta pui zeka diabu. Nha N fla, Nhos, nhos ka ta kridita. Ami nhos ta oi, nhos ka ta da pala nha vidus. Si nhos ta da pala, ma si nhos ta da pala, nhos ta oi ami mangata pabia é sô verdadi. Aô, Jeô Karlus ta baza nbaxu pórta li. Nhos ora pa si irmon ki sta bas otu li. Nhos ora, nhos ora pa si. Fla si, N ta fla monti algen, nhos ta obi, nhos obi nha vídius, nhos intende, nhos oja ma kusa ki N ta fla-m é tudu verdadi. Antigamenti, dja N odja un monti kansa la Kau Verdi, monti nhas amigus, nhas kolegas ta kondena pa anuleru. ta kondena pa nu lel. Oxi es sa ta ka kumedu moku, pamodi mos fla ma dintu Kabu Verdi ma teni panuleru pa tudu ku bon ku ladera. Ami senpri nha fla munti algen ma si, ka nu kondena kes kusa ki nu ta fasi, pamodi timenti nu ka more, nos nu ka sabe mon ki nu ta pasa ma si. Timenti bu sta ku bida, timenti bu ka. Ka kontisi un kusa ku bo, ka bu kondena ningen. Ami N sabia N ten munti tenpu, N sabia N ten motivu na vida, N sabia i N tinha serteza. Ma dja ki N ta ba Kabu Verdi, ma ke ki N ta atxa? Ta kume, ta ku, ta kume, ma ta bira ta kumedu. Amigo, ki N ta xinti ingrasadu, ki ta da-m grasa, e kes algen ki ta kondena kes kusa ke ta fasi. No ta tende? Bo si ta da pa nos, no sa ta agredi manenti. Pamodi Mon Sinhor, ami nunka, grasas a Diós, N ta pidi Diós pa ka da-m kel kastigu li. Mas ami nunka N ka ta, Mon Sinhor, ami nunka na nha vida, nunka na nha vida N ka ta kondena ningen, ningen na mundu N ka ta kondena. Si bu ta da-bu furu, bu da, bu furu ku oréia, ku ku tudu kau. Mas N ka ta kondena pamodi timenti nu ka móre, nu ka sai móre. Djon, N ten nha amigu, La kau virdi N ten nha amigu la kau virdi N dexei ku mudjer ku dos fidju Nhos oi pur isu ki N ta fla nhos Monti bes N ta kre pa nhos ta oi nhas vidius pa nhos ta ba ta persebe Mundu kes mundu li e prigu ma e sabi doxi tanbe Na kel mundu Mundu yoli Mundu si bu sabi vivi nel bu ta vivi di kel jetu Makaku bedju N ta lenbra le Boa Vista Mos ta kondenaba un mos ke panuleru.

Oxi go, es sa ta ku medu. Oxi es sa ta bazadu obu pa tudu ku vun kuladeru. Mos ta kondena larga mudjer pa el fika ku omi. Nu ta ntende kuzê modi? Gaju N dexei ku N dexei ku dos fidju. Dexei ku dos fidju, el ten três fidju la ka obi. Ma gaju gosi sa ta ku medu. Ten un monti es tipu di panoleru mos. Mi n ka ta kre na un panoleru, n ta fla gei pa panoleru ta fika mutu pizadu. Ami n ten un monti amigus, kada basta kada ken sigi si vida sima e ta kre. Mas mas tristi e kes omi ki ta kre maltrata kes kes algen pamodi kada ken ta nasi ku si sufrimentu, kada ken ta nasi ku si kastigu, kada ken ta nasi ku si bakandesa. Ka algen ta nase di si manera, ka algen ta nase ku storpi. Mas, kenha ki é nos pa nu kondena un algen pamodi el gosta di ómi? Nada, nu ka ten nada a ver. Ami bo ki N ta kondena kes ómi ki es ta pâpia mal di panudéru. Es ten direitu di ta kumedu, ta kumedu, ta dlonbadu. Ku zé ka diabu pa tudu ku bon ku la dia e kela ki mosinhu por isu nu ta fla mosinhu timenti nu ka mori nu ka sabe bon ki nu ta pasa nu kuidadu pa nu ka kuspi na kes pratu ki nu ta kume pamodi ami nta fla un kusa mosinhu ami nten monti amigu gei i ten monti propi ki nta brinka ku el ma nta da ku zé ka diabu ki pa N viola kriansa nta da ku zé ka diabu ma so ki ami nta pidi nhordés si pon pa N ser panuderu ma ami ki pa da ku zé ka diabu ka mi pa dadu. Pamodi timenti bu ka amadu kuzê mau ku ta pasa-m si. Mos un nunbi ta fla, Ah, nha ngoi omi ki ta jura propi ma el ma ma el papia ku i pardon el ta mata kabesa. El ka ta konxe pardon di nau nau. El ta ku medu. El é mas tristi. Pur isu dói mos i nunka ka nu kondena pamodi na na. na mundu li. Na ke mundu li, timenti nu ka mori, nu ka sabe mo ki nu ta pasal. Oxi bu ta fla no, ah, ele panuleru, isi mas akilu. Manhan bu ka sabe. Bu ka sabe manhan, kaba nos ki ten fiju pa tudu konkuda jera, disi, bu ka ta sabe distinu de modi. Ami nu ka keri amigu se se bira panuleru o bira kili, ka ten nada ver ku mi. Nu ta fika amigu la mesmu. Fika amigu la mesmu. Nos fla ma dintu praia ma tinha un kampanha. Di un kusa si el fla ningen ka bai. El fla ma ten ma staba kanpanha di kusa di violason el fla ningen ka bai. El fla ma fasedu kanpanha pa gei ten diretu el fla mi odja mi odja el fla mi ka pensaba ba praia kin dias. Munti es ta fla mi non ah brankis me mas pa duder pamodi pretu ta ta da ah ki es ta kumedu es ta es ta nu ta duda ku da konta. Aba ku nu da konta ma kes bran kes pretu li un kabuverdianu sa ta dadu ku zeka diabu. Dja ten más di 20 anu ki sta sukundidu. Dja ten más di 20 anu ki sta sukundidu. Bo ta intende? É pur isu ki N ta fla, mosinhu, é ka sô, é ka sô la nau. Déntu di Europa li própi es sta un djata di es. Mas kes algen ku ta odja ta kondena panuleru. Bo si nu libra di es. Pamodi Dió, Dió, Diós fla, Timenti nu ka mal, nu ka sabe onti nu ta pasa. Timenti bu, bu sta ku bida, da grasas a Diós. Da grasas a Diós. N atraia un mos ka ne sima, ka sta kontenti. N fla bo si, N sabe es ta N ka ta para, N ka ta para, e kume, bebe, dura bida. Mo fla nel, N ta konta-u verdadi. N ka pensaba ma N tinha tantu panuleru na família, ma N tinha tantu amigu panuleru. N fla, Dexa rapazis da kadera kadera di ses. Eh, nton, dexa-s da kadera di ses. Kuzê ki no ten aver ku ses kadera? Si es ta atxa sábi, dexa-s da. Ma N gosi ka ta kondena kes, kes, N ka ta kondena. Mi N sabia ten bandidu na bida, ma ki N ta ka obi el, N ta atxa munti ómi ka ta kume algen más. Má Monsinhu é tristi gó É tristi, é maguadu gó Monsinhu Pita Ai, esa ai Má mi kusa ki N gosta de más na nha mundu, na nha vida li É nha Zekinha ku nha kantu Es fladu Ai, mi sénpri dja N sabia, dja N sabia Kes bes séra ta fladu Sanpadjudu ki é un ami Sô ki na Sanpadjudu es ta fase klaru Sanpadjudu é sinhor brazileru Ai, esa, esa Pukoni, esa Pukoni Klaru ka mi N sabe. Só ki badiu, nos é mintirozu, nos nu ta fase merda ka, nu ta jura, ma nu ka ta fase. Nau, nau, nau, nau, mozinhu, N ka ta fla, N ka ta, mozinhu, ami, si ma sina, ami, ami N ta fadja kusa klaru, timenti N ka mora, N ka sabe, modi N ta pasa, ami N ta pidi Nhordes, se bira ta pun vira pa kel ladu la, Pankadadu, pandá. N ta blokiau ja. N ta mostrau si oi abesa ta poi pa mi. Mozinhu, N fla nhos ma N dexa nha kolega la Kau Verdi ki nos é grandi amigu. Mos ta kondena panuleru oxi fla el larga si mudjer, es ta muradu ku omi. Es sa ta pidi diretu.

N da ka e, ka e sta un data li, e ka ta e ka ta da, e ka ta da pretu i puru pa kumi no, e sa ta da so branku. Kres tene medu pa mu pretu ten kusa grandi. I e kila ki ne. Ma un kusa ami, ami N ta fla nhos tudu. Mozinha, ah nha Santa Marta Mozinha mi N gosta di nha pig ta rara N ka ta brinka ku el Kel dos kusa li si e sagradu pa mi Nha karni ki N sta li na Nha karni, nha pitadu Y mas un kusa mos fla ma Dintu praia te panuleru ki sa ta sai Ki sa ke ke odja na kanpanha N fla ki kas ta kanpanha kel-li Ki kas ta masidu di li di li Di li pa dôs, três anu li Di li dôs, três anu li sin es ta kasa ki N ta puru padrinhu bes Fla-m sô Mi, mi, N sa ta djer No, no, ke video un pui proño pa nho pa partilha. Ma nho imagina un kusa. Nho sonha un kusa. Nho sonha un kusa. Ah, Nelson, u tambe u ten ki ta fase ke video di kes omi ki sa ta larga mudjer ta bai ta da furu. Kusa ki mi ten a ver, larga, su ka ta das kuze ki nha bendadu, e ta larga nhos. E kuze? Di ke jetu Amada Monteiro Fladu genti di Santiagu Sta pa nolheru la di Santiagu La di Salina Ma tanbe kusa ki mudjer ta fase ku noli Mudjer tanbe sa ta sota omi Ma e ka so na Fladu na Amerika tanbe Purisu ki nha dja rapara kes kusa li sin Ten un xis pais ki omi tudu sta solteru Ten un xis país ki n apoia omi, omi tudu ta muri so. Omi gosi di nsin vidu ki sta fasi e so. Dintu ku amigu fuma xixa. Ma si n ta nho ma ta txiga tenpu ki omi ta bira ta pupi ta armas. Kes tenpu li ya txiga. Un omi ta larga-m, mudjer ta fika ku-m. Ami N ta atxa bo. Bo, abo mudjer ten furu tambi? Nau, pa N larga mudjer pa N ba fika ku omi, nau, N ta baza mudjer na furu pa tudu koba N kula di-el. Nau, ki gosi. Ami omi fla ma ki maka ovedu ma N ta, ma N ta purba di-el. Bon, dja bo, nau, el ta parse, el ta parse propi ku, el ta parse, el ta parse propi ku, Ku ku ku mudjer a sima ki tene mama na petu dia bon na fla ei ta da klar kaba kaba e fasi un video mozinho dia bon na oia ka ki ki la ka e fla mi ten ami nka pensaba ma mozinho bul tin fla nhos ta un monti algen dentu di guarda fatu sukundidu dia bon na e fla na videos oi nha kumadri nhos mi ola mo ku sta osa bixa e fla mi ten Si amigus ki ta ki ta petal. Nsi N sabia ma omi ma ta peta mudjer. Ma N ka pensaba ma mul ma ma gosi ma furu te tantu valor si. Credo, el fla mi ten si xulu la Purtugal ki ta manda dinheru, novus i bedju. I el fla mi ti mi tene la Cabo Verde ki ta da. Mosinhu, mosinhu mundu dja straga. Mundu. Não, mundu ka straga não. Não, mocinho, cabelo, minha sua, cabelo fica na cabeça. Mas deu furo, que tem nada a ver com o cabelo. Credo, homem lindo, carro verde, cava está lá, mamã branco, seu panuleiro. A mim tenho uma livro e araba tem bandido na vida.

Ami N ta fla-mu sin, Ami ki N ta kondena kel rapás la, ki N ta kondena un xiz algen, é pamodi es ta kondena, es ta krê koba panuderus, es ta krê da, es ta da mau tratu, es ta da mau tratu, es ta, es ta koba, a, bo é panuderu, bo é isu más akilu. Pamodi wata da sukundidu, wa ta da sukundidu, ka dadu kónta ma sin, a, a ta bira ténpu ki, ki bu ka ta liga más, bu ta da klaru, bu ta da patron kolader. Bu tra pa truka un goladeira. Bo ta intende? A mi dolo, mi ka nada ku mi. Dexa, de, dexa da furu ku obidu ku tudu, mi ka nada ku mi. Não, assim, que ele, que ele ka tem nada. Pelo amor de Jesus Cristo tinha cabelo riba a costa. Nhos cuidar. Jesus Cristo tinha cabelo riba a costa. Tudo mundo sabe. Cabelo ka tem nada a ver com panoleiro. Kasi ki ta começa. Nada kasi ki ta começa não. Pamodi nha un N ta nhos. Ami ami N ta N ta N ta dan raiba di kes algen ki ta fika ta koba pa nu ledu, ta koba, ah, ta disprezia. Memu li nha kustuma dja odja omi nhos. Nau, na diskoteka ka na briga ku mon pamodi pa nu ledu. Nhos i ami ka ten nada ver. N ka ten nada ver ku ses vida, ku ses vi, dexad la. Ih, dexad la. E bbs N ta fla mundu algen. Mos fla el pa nu ledu, el fla, Nelson, ami ami i Gei sumidu. Si bu ka kume, ka bu prumenta di si modi. E si tanbe ki ta fla-l, Si bu ka droga e si ka bu prumenta, pamodi ka ta larga. Mos fla-m, Si un dia bu kume-m, nunka más bu ta larga sérka di mudjer. N fla-l, Nton, bu krê fla ma furdu di ómi má doxi ki furdu mudjer? N ka krê mésmu kuzê. Mi N ka mutu gosta di kes kuza la. Di vês en kuandu, si ses sudadu bu ta toma. Má un kuza usin, kau ve di, N ka pensaba ma es ta da, ma es ten. Mos fla-m, Má el fla-m, mi ka pensa, ka imajina.

Tudu mudjeris, ami N sai blo ma uns 100 mudjeris N ta toma konta des. Tudu ka ta da pa fika pa nudjer. Un restu ta fika, N ta toma konta mudjeris. N ta bira N ta kume tudu kes mudjeris ki sta. Dexa bai, dexa omi da kadera ka nada ku mi. Nha da ogra ti nhas koka, mi N ta fika na munda, N ta toma nhas konta pa mi. N ta da ku ogra. Oki pitada, ta bai ta. Oki N ta ngoda, oki N ta ngoda.

Ami, verdade ta fla. Ami ia kumi ami próprio na Cabo Verde, bro. Se eu toma cuidado, eu tá bravo, coitado. Deus tá dando um descanso na glória. Uhum. Assim. Assim. Homem, riba mundo ali. Homem, riba mundo ali. ki ta trenpa karni mal di ki nétu di kel jetu ka ten más ka ten ka ten nsinhu karni li sta trenpadu propi E sim mon fla cabelo so pa muda visão cabo verdeano e sim cabo verdeano pa muda suma ngata fadi pa nudeta fla não ata po cabelo vira pa nudeta Jesus Cristo tinha cabelo vira costa não tá entende nhon pai pensa nhon imagina a mim nta fla tudo que és homem que tem mulher nunca que tem só mulher boa bonita trabalhadeira nhon vira pa nudeta deixa nta toma conta des

Nau, bu maridu ka trenpa más di ki mi. Bu maridu prendi ku mi parse ma i ta odja-m ta trenpaba karni déntu kaza li. Na un ténpu, N ta fazeba vídiu N ta trenpa karni. Mon sinha, mi trenpa karni. Nelu, djobe ben. Nelu, N obi fladu ma déntu Kabu Verdi ma sta panuleru, ma ka panuleru di brinkadera, nau. Nelu, ben ku mi ka. Anda, djobe li. Mi sô. Di kal ma mi so. Klaru, dintu Kabu Verdi, nha tera ki nkretxeu, fladu ma es ta panureru. Ami nta Kabu Verdi, nte ki ta Kabu Verdi pa mi pa mi ba kume kes mudjeris ki sa ta ladu. Mo sinha, nu so li, pa no nha angusta. Mo sinha, ka ten nada ma N sabe ki agu fresku. Mo sinha, ami. Kel-li, ku nha pitada, é úniku kuza ki N pidi Deus. Ami gosi li N sienta pidi-l pa N so pidi-l ku saúdi. Ki fé ô kulpa é branku. Mos fla-l ma sta, ma sta, mi ka sabia ma el tinha tantu pa nu deba na família. Tudu algen ten panaleru na família? Tudu algen ten un asasinu na família? Tudu un algen ta. É ka tudu, má mésmu tudu algen ta ten un rasa ki é bandidu. Mas. Ami kansa la Kauverdi N konxeba un panuleru sô, la Boa Vista. Mo ki ómi fla-m ma un dia ma N ten ki tra. Má é ael ten pamodi ten kes tipu panuleru ki dja ka ta kusa más.

Dja N ka skese nomi. Mas ki Dun António, un modo ki el txoma, era panuderu klaru propi. El era panuderu klaru propi. Ami, é mi ku kel. Nha karni, nha pitadu. Nha karni, nha pitadu. Kel-li N ta pidi nhu Santa Amaro, tudu santus i santu, si Dios é poderozu, m'é ka ta dexa-m ba pa kel otu ladu la. Nau, la Kabu Verdi, la Kabu Verdi ki nkonxeba, pamodi la Kabu Verdi, primeru ki nko, gia ki nkonxe na Kabu Verdi e sanpadjudu, e sanpadjudu di fogu, e ko, e sanpadjudu, pamodi mi nka, nka, nka konxeba ma badiu, badiu, ma dipô ki nben Xingu ku nkonxe un ma di angoia ma di kantu propi, la Purtugal di angoia, na Fransa di angoia, ma nka pensaba ma e staba un data dintu kuadra fatu kuadra.

E fla di gosi pa frenti ta sai na klaru N fla Ave Maria Ami propi N ta fla-m si pa se ma la matu N ta djuda bra Kama la nha fora la gosi se bira na da kariera Go ki afronta bo Ma N gosi Pasa e ka faita ningen e ka ti nada di ningen Es ta di la es ta da ses kariera Ka nada ku nos Xal da kariera Mi tanbê n ta toma kónta di mudjer ki el dexa. Kaba fla pa Noriel ki kes ómi ki dja trô kabésa di es ten sô mudjer bunitu. Flaru ma Flamengu ti é panuleru, kadjéta, sô mara. Flaru dentu praia gosi ta klaru. Flaru la sô mara, kes zóla zóla li e sa tra sukundidu. Sa tra sukundidu. Mi ka nada ku mi. Dexadu da kai até skoka. Fô ki di meu go. Ami nan si pa nu toma konta di mudjeris, nu toma konta di mudjeris. Ãa, mo sin. Ãa, mo sin di ke? Mo ke ku, ke ku dura li riba di aros? Kes moju li riba di aros? Mo sin, si omi, ami kusia. Mo sin. Mo sin, oji sta, sta mpitada pa, pa di ami di nsimu pa tudu angula dja. Nan na inkubi karni, mo sin. Ku panu di luderu ku tudu pode ben. Nha avó di ben, Moku, nu ta kume karni, nu ta bebe vinhu. Má un kusa gó, nau, nau, mosinhu. Ami N ka sabe si mudjeris. Pamodi ten un monti di mudjer tanbe ki ten mai omi, nton ka ser ka ta ka ta da omi ka ta da omi pi ta la non. Ka ta da omi pi ta la, sa ta sa ta da pa fora, ka ta da omi pi ka sa omi el disanima i el bira. Aba un monti di mudjer ta pensa ke ma si ma si no no pamodi tudu algen ten si midjor amigu, si mi si si no si nos nos amigu tinha pi ta la ma nhos ma nhos tinha maridu. Nton asin rua li sta sta xeiu di algen oji. Ami. Nan la kau vede rapaz ta kume karni ta da furu pa tudu omu ku ladera porra eh Adimilson bu bu ta lembra ten un mall la kabo la la boa vista ki era panuderu e ten ko ko kla li acha ki e sampaiudu bu ta lembra del bu sabe si nomi uniku panuderu ki nkonxeba la kau verde era kel mos e ta sta la boa vista la boa vista ki nkonxel e sampaiudu e traba klaru bro.

El ta da klaru. Ami N ta fla un kuza, ten kel ki ta da sukundidu, ta kondena kel ki ta da klaru. É si. Bo ta ntende? Ai, nha Deus di Séu! Má tanbê, sima kabuverdianu gosta di pâria, bu ta ka obi el ta atxa algen, algen ka tene nada déntu kasa, má pâria, igwá es sa ta pâria. Bu ta oja algen ta fla-l, Imajina un kuza, abo, i monti algen la ka oferse. Ami N pode txeu, gósi dja mi ben prende. Abo eu sabe ma trabadju ka ten, eu sabe ma kaus sta mau, eu sabe ma ten difikuldadi. Má es ta pâpia tudu anu. Nau, kabedu sta. Imajina kel biaduki, es ta ben puru, puru. Kes karni li, N ta kume-l mi sô gósi mi.

Sera ki mudjer ta sota omi? Kuzê ki ta kontise, kuzê ki ta kontise na kel mundu li? Kaba ko fladu ko ma dja ben kes tolu di médiku ki flaba se ta kre po algen, ta kre po omi pitada, ta kre po omi ovu, ta kre po mu, yo mudjer sa ta kavoi. Yo li, onti, ontonti, ontonti, nkontra ku dô mina dja tranka na kunpanheru la na gar ta namora. Da n gana pega pa npra, n fla pô, ami di si bu ka ta namora ka ta namora ku mi, dja lansa na kunpanheru mas dja mas sa ta namora propi ku lingua ku tudu kuza. Nau mô si ami ami kel li e sima e sima droga pa mi, si ka purba ka bu purmenta di si modi. Mudjer ku mudjer e omi ku omi, dos ovu riba kan. Mozinha, ami, ami n ta konta-u nha verdadi. Kel dia ka pli konsoetu ka nada no, kel dia n ta fla-u nha, nha pontu di vista. Mozinhu, beja omi go, hehehehe Nhu Santa Marta nhu purdu omi. Da omi beju go, ah nhu Deus. Beja omi go, di lingua. N odja mi dôs mosa nobu dentu gá di Lixenburgu ta txupa kunpanheru bóka ku un amor. Nunka mi N ka beja algen asi. Karni ka bu kai nu ta mata kunpa. Ave Maria. Mozinhu, ómi aki ta fase un kusa ta xuxa tudu kusa. N odja. Mozinhu, kel li go N ta pika-l go. N ta pika-l. N ta pika-l go di kel jetu go. N ta xinta go ku nha kopu di vinhu go sima kes patron be, ma ka kel omi ki ta da kadeira no. N ta kume el go, N ta kume el di kel jetu, tudu ku ungula di el. Aa nha mai, ami, N ta, N purgunta nha mai si, N fla, Ki binta? Abo mi si si si si n bira panuderu? El fla, si o ta, o ta ben Cabo Verde, ben bu pana na praia. Ô mesti amo. Ka bu straga, ka bu straga família. El fla, amor, sima abo ka ta intxi kadera di mudjer, sima abo bu ka ta farta di pitada, na si bu bira panuderu, kel di so siken fase o korda. Mas tama ku korda barku propi.

E muita gente ta fala, ah, beja e beja, beja omi e mas fedju ki mudjer ku mudjer, tudu e mesma koza. Awa mudjer e ka dos kapiton ki es ten, omi e ka dos, e ka diabu, tudu e mesma koza. Ta beja ku lingua, tudu pa ngulaia. Forti tristeza na mundu. Ta omi ku omi ta namora, mudjer ku mudjer ta namora. Un kusa ka ta bati sedu, un kusa ka ta bati sedu. Pamodi ki omi ta da kaseka di mudjer ki ta ba pega ku omi? Kuse ki nhos ta fase omi mudjer? Ma tanbe Tamagi ta trabadja ku Kaisinha tanbe. Tudu juta ki e ta pu dintu di kusa ta pa omi ta laba. Kaisinha ta da omi agu ta bebe. Mudjer gosi ta kori ku omi pa pasa korta. Mudjer sa ta sota omi. Ata omi ta dizanima. Ata semana sa ta baza omi ku un lulin sin. Omi ta dizanima. Ka desanima ta si ka ne. Nhos si nhos apa sen kasa. Un kusa ka ta pode ser. Kuse ki nho mudjer nho sa ta fase omi ki omi ata la ka seka di ata la ka seka di nhos. Ma tambe tambe dipos ki sa ki sta fase kes kusa di plaxi li tambe mosinho n ka sabia n ka pensaba mi senpri dja n flaba. Nau mudjer ma sa mudjer ten tudu dos ka sta na moda bo mosinhu ta fla mudjeris sta un monti mudjer ki sta ta konta omi mintira ah mi ta oxa nha furu é virjen dexa di konta omi mintira pamodi é pa si ki omi ta la ka seka di nhos nhu dexa konta omi mintira ah mi é virjen nha furu nha furu nka ta da Omi ta sana ku nhos ta danhas ku kadera rixu ta deu kule ban ban ta kamba nen furu nen buka da xinti ka ta grita ka ta nada no dexel konta mintida kredu no mo sin nkoia omi nkoia ta namora dintu na lixu mut ma mudjer ku mudjer ngoia on tonti li ta txupa kumpanheru lingua mas kredu Ta txupa kunpanheru língua pa tudu ku bon ku la di el Ta txupa língua kredu Nho Deus Ami dja n pasa-l

Na mi tenpu, mi tanbe N fla ma livru dja daba tenpu antigu na bin ta txiga tenpu ki omi ta la ka kapiton ta korda tras di furu. Dja txiga kes tenpu li. Dentu Kabu Verdi es sa ta da, dja es ba pidi se diretu. Dja ba pidi diretu pa es da furu pa el namora ku omi, ku omi, pa el larga seka di mudjer. Ami N ka sa kuse ki mudjer sa ta fase omi, ki omi ta larga nhos moku. Dja N sabe. Ma dintu Merka, Claro, ma kes omi ki ten mudjer, ma tudu mudjer ki ta manda. Dja N konxe un xis ki é verdadi, má N ta fla ma é ka tudu. Ami, pamodi nhos sai pamodi monti algen ta da kulpa dintu di Europa, nhos bai ti undi ki Dios sabe fase kusa. Algen ta da kulpa, Ah, dintu di Europa, mudjer Stadu dja da mudjer direitu, ki mudjer ta fase isu, ta fase kilu.

Ami n ka pidi opinion di ningen. Nhos i ko dura txeu, ko modi ki ko undi modi ki ko dura sai txeu si. Nhos oi un kusa li. Nhos oi ko dura li. Nhos oi ke ko ke ko dura li. Tripa di aros ke sabe. Algin fla si n ka ten utru kusa papia. Ami n pidi opinion mi n txomau pa mi djobe nha vida. Aba si bu vida bu papia di un manera. Ami n ka txomau pa mi djobe nha vida pa pa pa mi da un opinion pam pam pa mi ka bo ki ta pam pam. Bo ka ta bo ka ta pagam telefoni. Tifoni ka ligu Modi goki N ata papia ua di un manera Bafa, si maridu larga goki na nha purblema Ami tanbe N sabia ma ma ta txiga tenpu ki ki omi ta laka nhos moku Nhos ta unda ta di kabali riba mundu li Nhos ta dja omi na ku Nhos ta fasi nhos ta kontisi Nhos ta fla, nhos ta kontise, nhos ta kontise. Tanbe omi ta la gosi, nhos ta ba kunpra obu di plastiku. Nhos ta bira panulera tanbe. E si, pamodi, ah, dintu di Europa e, e stadu ki tene omi, omi panuleru pamodi ma, ma mudjer sa ta fasi kusa ke kre. La Kau Verde go e kuse, e kuse. La Kau Verde, pamodi ki la, la Kau Verde, e, la Kau Verde nhos ta fla kusa ki nhos kre. La kópia nem mata ku ta mata ku ta karia mas si bu ten un dinherinho ki fari go imajina un kuza kuza kes ki kui pa kes ta da la kau verdi go o si tuda ken tuda ken dja ka odja e sa ta da pamodi e sta briu e sta lumi na kadiera ta da kui pa la kau verdi e na oropa kuma oda na merka mudjer ta manda na omi kili kila kili kila kili kila ajo gosi kon ta ntoi ntoi kusa ki nhos ta fla sila gosi ntoi kusa ki nhos ta fla

Boka de quê? Qual que tem aquele lá? o- Não viu? A mim tá até hoje. Badiu tá namora. A mim tá até hoje. Dois cabo verdeano badiu.

Dos kau veteranu nta bai ta namora Mandan, mandan, mandan Da lista mandan Tem coisa ainda Já mandan na privado Mozinho, ki di nkoia inda? Kau vedianu ku boka gross ta namora. Tem, olha, tem um monte de badiu que está fura. Mas está escondido. Tem um monte que está claro. Só que nós, cabo, cabo, não, badiu, está só para fim.

Djobe na pais di mundu interu, ki kau federal ta pari ma poku é Merkel. N fla, Pamodi bo? El fla, Omi, kuazi tudu pa nu leu. N fla, Kuazi tudu pa nu leu? N fla, Nau, nhos nhos sta un déta di iputekas. Pamodi bo? Nhos dadu, nhos tene direitu.

Carne lista assada. Hum, hum, hum. oh, oh pai, Fera ma ku trisaiu tanbe ten pa nu ler é verdade? Fala dja pidi diretu pa es kasa. Mo fla zi ma e ma si un gay kasa i kumida festa mi ta rebenta rostu. N fla bo abo kila ki é maldinhosu. Nu fla wata ta sukundidu kaladu konta dja pamodi es dja fika klaru nho tenpu pa bai txu ma bu sibi abo abo kenha ki kenha ki nase pulomenu kenha ki sta li ki ten pulomenu 60 lanu ki sta li na kes na nhos tenpu tinha panaderu tanbe bo sibi dipos di 2000 li Pai bu ka ta konta. Claro, mas puta sabe ter panulero. É verdade. ó. Claro, eu tô- Tinha.

N ta lmanta para ma skuta xinti u ta punti boka. Dios ta juda ma ata kadu ka ten oi na fika dretu. Mise ku bira nta bai. Mise ku bira nta bai. Mozinho, sima kalor sta li, sta un monti di makaku bês ki sta da kafé, ta larga mudjer ku mel dentu di kasa ku kalor li sin, dipôs ta xintadu, ta fase grelhadu, ta da kafé na linguada. Ami N ta dinosa, N ta nha minha kanha, N ta bebe nha agu fresku. Kaba ba, ba subi kama, abri tonton riba kama, odja firmi ti N koka. Grasa ta nu kafé pa gasta dinheru. Monti makaku ben dja txoma-m propi. Un mos oki ki txoma-m pa ba kume kami. Ami propi N greda kami trafé di toku propi. Oja N ta pabia kume, mi sta detadu ku prigisa na furu. Bo ben, no fika na pas.